bɛnya problem mhm. ma mebisa wei yɛka deɛ ɛnyɛ yareɛ no nti mɛbisa wei na afei yɛakɔ deɛ ɛyɛ yareɛ no so wɔhu sɛ i have um, i have had a, a privilege sɛ nkɔlaa nketewa from seven years Six years ne adeɛ no adeɛ a wɔn ntumi ne wɔn mothers nka no ebi mo kora tumi de pressure to wɔn parents na wɔn atwa ticket firi abrokyire na wɔn de wɔn aba they are able to communicate this things with me and deɛ me bɛ bisa yi yɛ one of the issues a me face da mu a me tu kwan na me kɔ hwɛ wɔn wɔ ha o I face that they wɔn yɛ six years five years na wɔn nya discharge no ɛnbɔn sɛdeɛ wo ka no but ɛyɛ a they tell me that wɔn pant no ase no Ade kɔlasam mpo no wɔn deɛ no na ɛhɔ no retete. Ɛhɔ no retete. Ebi nso deɛ no wɔn si wɔn si hata a na ayɛ deden. Me nkwadaa ne me bɔ nkɔmmɔ paa like that age no ara to twelve they talk to me ayi paa ɛno no what what could be what could be the problem. Nkwadaa wɔ issue with hygiene and then proper sanitation at the vagina. Nkwadaa pii naa no me wɔ young girls bi wɔ fie my adikate asere koraa ɛnyɛ yie. Ɔmo clean a they bring it at the front. Da biaa infection na ɛha ɔmo adwene. Mehu deɛ nti a, wohu sɛ ɛyɛ a na ɔmo pɛ easy way, ɔde ne nsa akɔ n'akyi na ɛyɛ den ma no. Nti sometimes ɛyɛ a na ɛno nso yɛ one factor. Ɔde toilet firi ntohɔ ba ha. Nti a na obi wɔ hɔ koraa mpo a ɔkɔ toilet no ɔsan nso ncleane no yie. And mɛsrɛ sɛ menka wei nka ho, panties no a yɛtaa hyɛ no, yɛ yɛ yɛhyɛ aseɛ tutu a ɛsɛ sɛ yɛyɛ detail cleaning paa. Sometimes I apply heat Ebi ka kyerɛ mmoa no bi koraa sɛ, Onion koraa to so. Because mmoa no bi tumi kɔ the crevices, pants no side and side no kɔhyɛ. Wosan hyɛ yɛ a na asan aba hɔ. These days koraa yɛhata pant no wɔ abɔnten, yɛde hata ɔdan mu. Nti awia bɛn na ɛbɔ mu? Ɛno wo nsa nto so. Nti ɛyɛ sɛ nkwadaa no panties no, ebi wɔ bɛ koraa a na ebia eh, toilet no bi aka no to kwan no, na bɛfa n'ani, wei sɛ na apeke. Nti wɔn deɛ ɛyɛ more of ɛyɛ a na ɛyɛ hygiene issue ɛne sanitary issues na wɔntumi hwɛ no yie no ɛna ɛtaa ha nkwadaa no. Ɛna Bebena nso di sweet more Now wodi more sweet more milk a you kill the good bacteria as the bad ones will grow. Papa no firi hɔ because of sweet na wodi ne more no na deɛ ɛnyɛ no abɛtena hɔ more. Nti yɛn na ɛno nso. Nti there is no protection. Deɛ that's right. Nti yɛn na ɛno nso yɛ factor. Nti yɛn try to educate wɔn with sɛ wɔn bɛtumi a clean wɔn ho yie, asiesie wɔn ho yie na afei wɔn cut down on the sweet ɛne saa nneɛma no na ɛmmoa. So at this point do you think we should let the children use wipes instead of

Deɛ ɛteɛ ne sɛ wives no nso yɛ a na ɛwɔ certain area nso ɛkɔ hɔ nso a na ɛmmoa. Ɛno nso yɛ strong. Ahaa nti wayɛ careful a ɛnam sɛ yɛntumi mmɔ brand sɛ brand wei na ɛpapa ne wei ne adeɛ. Nti no. Wanhwɛ yie a na ɔkɔfa wife bi. So should we use buta? Ah why are you laughing? Buta in every bathroom sɛ our brothers and Muslim sisters no they wash so if we use buta ebi a na yɛpɛ sɛ yɛnyɛ ne clean no owie a na wa use buta no before the The toilet roll, eyi wo clean nice. So if you can, ɔn sɛ buta nso anyɛ careful nso a, by so doing no, mmoa nso betumi, toilet betumi ahohoro aba aseɛ hɔ because ɛhɔ no bɛn paa. Asɛm bɛn koraa nie. Nti yɛn fa yɛ tissue naa na yɛnyɛ no yie, so ho, na yɛn educate wɔn na wɔn nyɛ no yie, aha, because buta no, ɛnyɛ panyin na ɔyɛ no deɛ ɔyɛ a, ɔbɛsan a contaminate nsuo no koraa asan de akɔ hɔ. Ti wate aseɛ. Asɛm bɛn nie. Yes, so our advice yɛn kɔ yɛ tissue naa, traditional tissue no, but yɛn kyerɛ wɔn how to be be mindful a wɔn transmit from ne to tu nase hɔ ahaa alright. You are watching the biggest and the largest so doctor not all genital discharge is infection wama yɛahu deɛ ɛnyɛ yareɛ no ɛne kwan a yɛbɛtumi afa so sɛ deɛ ɛnkɔyɛ sex so ɛkwan a yɛbɛfa so abɛduru hɔ now yɛnkɔ ɔgbɔrɔ no ankasa hɔ deɛ ɛyɛ yareɛ no ɛne the way a yɛde frafra ne hu a ɛyɛ sɛ nipa baako nya saa yareɛ no a ɛwɔ discharge no a na ɔnyɛ stable a how obetumi akɔ so because ekuro mu ha no sex no yɛyɛ ayɛ no in chains obi kunu ne obi girl da obi girl ne obi boy da nti no ɔbɛ ɔbaa no so wɔ mpena nti wobɛhu no na one thing adwira yɛ nyinaa nti no tell us deɛ he na ɛyɛ sickness deɛ ne yɛhu a yɛnyɛ na dɛn ne yɛnhwɛ ne yie paa ɛnyɛ sɛ yɛde bɛboro yɛn ho nyinaa yɛbɛwi ase ne yɛn nyinaa yɛwɔ yareɛ baako Na me ka se nka bɛhwɛ mɛma no deɛ no. Aha ɛno na yɛkɔ ɛhɔ na yɛnhwɛ mɛma no deɛ so ɛnyɛ yareɛ. That's it. Aha yɛnhwɛ no very important. Ti yɛhwɛ no quick one. Mhm. Ɔmo sɛ mɛma yɛwɔ nsuo bi wɔ yɛase hɔ. Nsuo no two na menka ho asɛm. Baako yɛ ɛɛm seminal fluid ɛna ɛwɔ postrate nim. Sɛ yɛkyi more a nso tumi ba bɔnten. More no produce more no and normally woyɛ bɛɛma ate nie paa. Wokɔ toilet na wotaa kyem a ɛna wohu saa ade no. Now wokyem na wo straini w'ase hɔ no Ɛma nsuo no a ɛwɔ hɔ no bi tumi akyi ba. Nti ebi ne saa asɛm no afroid na wɔyɛ portrait no mu no. Ebi wɔ so kɔ a na yɛ sperms. A sperms no abɛtaa hɔ, enya nkɔe. Hmm. Aha, nti na ebi a abɔnten. Because o cap yɛ ma ebi ebi gusu. Nti wohu a ɛyɛ a na yɛ kyem na wɔkyem constipation ase straining no ɛna ɛma ne ba. Na wɔn grace ɛna mɛma bebree na apɛ sɛ wɔn bɛma no yɛ kɛseɛ. And ɛyɛ problem, there is no medicine me nka wɔ ha a ɛbɛtumi ama no ayɛ kɛseɛ. Ka no yie biom na yɛntie. There is no medicine sɛ yɛ cream sɛ yɛ duro ɛyɛ ma ɔbɛma no ayɛ kɛseɛ. Ha! Deɛ wo papa de ma ɔde baa wiase no ɛno ano no. Hoo! Ahaa. Nti ɛnna they are applying creams here and there. Saa cream no a wɔ apply no ɛtumi kɔ utra no mu na ama nsuo ɛfiri mu a wobɛka sɛ infection nti woa na wo create that issues no. Ɛnna yɛwɔ adeɛ bɛfrɛ no pre-ejaculation fluid. Wo ne ɔbaa no pɛ sɛ moda no a mosɔɔsi wohu sɛ nsuo bi tumi ba. Ɛno na yɛbɛpɛ wo utra no sɛ ebia sperms reba a ɛnyɛ acidic nti ɛno nso yɛ normal ɛnyɛ haw. Ɛyɛ a na ɛyɛ clear ɛno nso more sɛ meka fa mmaa no deɛ no ho no ara so ho nti wohu saa ade no a ɛmfa nkɔhyɛ sɛ ɛyɛ infection na woanya na wonom nnuro ɛyɛ sɛ wobɛyɛ mistake. Ɛna obi wɔ hɔ nso a ɔde samina atwetwe ne bɛɛma no Haa! Yes obi wɔ hɔ koraa na samina no koraa na ebi san kɔ inside Hey! nti samina no a wode twetwe na wode bi kɔ ɔposa ho no ebitumi wura chemical no tumi wura Skin no mu ɛno deɛ Na afei bia wura ano no nso so. So all those ones can cause discharges a ɛnyɛ infections? Watua wo dick no by force. Saa na ɛteɛ. Nti obi wɔ hɔ sɛ mu apae ne nyinaa ɛyɛ force na abɛgyina mu. Ɛyɛ saa nneɛma na chemical ne nsɛm no a ne nku no akɔ mu no ɛna ayɛ bɔ na ɛhyɛ hɔ na apae. Ɛnyɛ infections biara. Nti obi wɔ hɔ ɔbɛnom aduro saa a ɔsɛ mɛkɔ anaa makɔ ha kɔ ha nnuro biara na ɔnom yɛ ba bɛhwɛ no. Na ɛnyɛ bi kora. Sometimes no interesting, obi tumi frɛ doctor, manya gonorrhea paa boa me, kɔyɛ test baa baako na hwee nim. Hmm. Ɔdi kan claim sɛ gonorrhea based on the symptoms na wɔ ho nti mɛsrɛ yɛnto yɛbo wɔ saa nneɛma no sɛ bɛyɛ a yɛ abuse nnuro nnuro nnuro no antibiotics no ne nkɔwɔ fa ɔha mmerɛ yɛn na emu yɛkyerɛ mu sɛ kɔtɔ nom seven days one week three days a ayɛ adwuma ntɛm ama ho atumi atɔ kama kama. Abuse body no. Nti mmarima no nso deɛ na wɔn nso wɔn ɛkwan bɛn na wɔn nso tumi fa so nya. because ɔmo deɛ no deɛ ɔmo pepa kɔ front ɔmo pepa kɔ ɛyɛ o tokuro no wɔ down ɛnyɛ yɛ deɛ no ɛmbɔ mu tɔ nti ɔmo deɛ no ɛyɛ deɛ mi kɛn adasɛ ɔde sɛmina anaasɛ nku bi ɛde twetwe yɛ anaasɛ ebi a sperms no ɛna ɔakyem na ɛba abɔnten nti ɛnyɛ ɔmo deɛ deɛ no saa kwan so ahaa ne ɛna firi ba yes emu da hɔ okay ɛdeɛ kɔ straight to deɛ ɛyɛ yareɛ no deɛ yareɛ no basically ɛyɛ STDs anaasɛ STIs so ate aseɛ na common one a mekan no yɛ gonorrhea chlamydia Syphilis nhyɛ nsuo ɛna sɛ mma wo ndischarge ɛna ɛde nsansa na ɛba but the two common ayi paa a ɛtaa ma wohu saa discharges no ɛyɛ chlamydia or gonorrhea na maame Grace sɛdeɛ ɔkaeɛ no ɛyɛ sex na deɛ ɛtie nie ɛyɛ a na ɛtaa sie mmaa paa kyɛn mmarima Saa anim yare a yɛka ho asɛm yi, sɛ ɔbaa nya a because of how bɔbea no si teɛ no, biribiara wɔ inside, it it go deeper in it. Nti mmoa no tumi nya baabi kɔhyɛ a, ɛmma ɔsan biara. Nti mmaa taa spread more kyɛn mmarima. Nti barima no deɛ, yɛn deɛ no hange abɔnten. Nti ɛbaa mu ara, kakraka na wate na wahu na wasate ayɛ ho adwuma. But ɔbaa, ɛbɛtumi asie no for so many years na ɛnkɔ. Ɛtumi koraa kɔ into the ovaries. ne tubes nim kɔ ha adwene. Enti sɛ ɛwɔ wo so na sɛ woanhu signs or symptoms biara a, ɛyɛ a na ɛyɛ problem. Wobɔ ansa afei deɛ wode spread nti eh, sɛdeɛ ɔka no kɔfa wei na ɔde akɔfa ɔde ama wo saa na afei yɛde spread yɛ ho. Hmm. Nti eh, basically eh, STI ɛyɛ eh, sexual transmitted infection that's all. Wonnya true eh, gyanan so anaasɛ biribiara. Nti sɛ wohu so woanya a ɛkyerɛ sɛ ɔba no abɛma yɛde ma wo anaasɛ bia ne yɛde wo sɛ ɔhave sex deade a ebia na ɛde wɔ ba yɛmfa mfiri toilet so obi wɔ sɛ ɔkɔdware nsuo mu toilet daabi it's not true ɛyɛ sexually transmitted infection aboa no ntumi ntena saa meamea no ɛyɛ true sex pɛ na wotumi ɛdi nya ɛna nne baako bi nso abɔ a ɛha adwene paa herpes simplex virus ɔno nso tumi hyɛ nsuo ɛmɛ hɔ no ɔbaa no aso bɛma no ho hwane hwane paa a ɛhyɛ nsuo bi ɛha adwene nti wɔn mu nyinaa no yɛ true sex apart from that no Ontumi nnya no. Sɛdeɛ wɔka no sɛ yɛanyɛ careful a video bi no nipa baanu ara bɛnya because ɔkɔfa wei na wafa wei na wafa wei multiple sex partners na ɛha adwene. Hmm. You are watching the biggest and let me ask this you see there are these girls no bi nso so a when they menstruate when they menstruate and stop it Mhm. mogya no ba Basa, toa so a yeah. could it could that also be some of these Yes, infections ɛno no ah, sometimes bi wɔ hɔ a wɔ PID anaasɛ bi a wɔ fibroid nti Menstrual fluid na ɛsɛ nka ɛba no, blood na ɛsɛ ɛba no, ebi wɔ hɔ a na biribi ablɔke no nti ɛntumi mma within that period a ɛsɛ ɛba no, five to seven days na ɛwɔ sɛ ɛba no. Nti ebi obstruct ne flow no a, ɛtumi ma no ba saa ara. Ebi wɔ hɔ nso a na ɛyɛ hormonal, ne hormones no na ɛcontrol saa cycle no, ayɛ distorted. Ebia progesterones, LH, FSH, saa hormones no nyinaa no, ɛho akeka, either sɛ ɛkyi more or ɛkyi less, ɛtumi ma ɔnya saa problem no. Ɛna obi wɔ hɔ nso a sɛdeɛ ɛka no other fibroid basically or ebia na ɛyɛ PID infection wɔ hɔ nom nti infection can cause menstrual issues paa a ɛha adwene hmm. Hmm you are watching the biggest so now we know eh, nti sɛsie no deɛ ɛyɛ yareɛ no ma yɛn signs bɛyɛ five signs a wohu a wei deɛ wonim sɛ ɛyɛ yareɛ bi a wode wɔn nsa ahyɛ hɔ ɛkeka wo titi wie a ɛhyehyew we hear all these things nti meyɛ hu Erm five major things a woyɛ ɔbaa a mmaa no deɛ no twa ma wɔn five wohu wei hu wei a ɛno deɛ ɛyɛ infection again sɛ wonim infection aduro mpo a kɔ hospital na wɔn nyɛ na wɔn ahu days wɔn ahu the level a akɔdu na wɔn ahu sɛ wɔn bɛyɛ wo IVF ɛɛ sɛ wɔn bɛyɛ wo infusion sɛ wɔn bɛyɛ wo sɛ na wɔn hu ma yɛ five major signs wowia na ade aba mmarima no so hɔ nom na afei yɛ hu. Alright okay nti normally deɛ ɛkyɛ no sɛ Both mmarima nyinaa bɛhu deɛ meka yi, ntie ntie no yie paa. Sɛ ɛyɛ infections a, pampan wɔ ɛyi na ɛba nim, nsuo na ɛba nim. Aha, ɛna no no ɛba toa so just ɛma once or twice or three days. Ebi a week no nyinaa, ebi a the whole month, uhu. Two, sɛ ɛba sɛ ebi a wo ne bɛrima na ɔbɛ ahyia a, sometimes pains, ada sɛ bɛrima na sɛ ɔba nya pains. Ɛna ebi wɔ mpo a ɔbaa no ɛma hɔ no yɛ too wide because nsuo tene saa, nti ɛba saa a, Sɛ hyɛ obi wɔ sɛ ɔne libido, ɔne atenka biara a, infection tumi yɛ saa ma onya saa ade no. Ɛna sɛk ɛɛ thirdly, ebi wɔ hɔ nso a wonya burning sensations. Esiane sɛ mmoa no te w'aso anaasɛ wo urethra no, bɛrima no mu nti no, emu hyehyew. Wɔn kura ti spores ne kuro. Wɔn awerɛwerɛ hɔ. Nti biribi bɛtwam akɔ pɛ na ɛma ɔdaa reactions no. Aha. Ɛna deɛ na ɛyɛ complex paa ehu paa ne sɛ, sɛ woanyɛ careful a, Mame Grace, etumi ma onya onya ear infect anaasɛ onya infertility. Ɛma awoɔ twe kɔ akyi anaasɛ ɔnwo koraa. Because ɛtumi kɔ blocke wo tubes no ɛma sperms ntumi bɛhye nkɔ. Ebi wɔ hɔ nso a ɛma nsuo bɛgyina wo deɛ no ho, ɛsɛe sperms. Woyɛ barima nso a, ɛnnɛ yi case a yɛtaa hu paa baako ne sɛ mmarima no bebree no ara wɔ azoospermia. Ne ho nsuo no ba alright ne wabɛhyia but Ahoɔden biara nnim. nsuo no a ɛba no sperm cells biara a ɛde gu biara nnim. Kodwo tɔ. But ɔne ɔbaa ahyia kama ne ho nsuo, wohu sɛ nsuo aba alright. Enti sɛ ɛyɛ complex na ɛkɔ akyire na woantreat a, deɛ ɛde ba ne sɛ woawoɔ. Low sperm count. Saa low sperm count or wontumi nwo koraa. Ɔbaa nso, wobɛnya problem ɛwɔ tube nim, ɛbɛtumi asisi anaasɛ wobɛnya ovarian cyst mu ne adeɛ. Nti these are the issues ɛsɛ yɛhwɛ. That is when you people do laparoscopy and the rest. Aha, of course, ɛne HSG mu ne ade no, they will look into it na afei atumi aboa. Nti adeɛ a mɛsrɛ ne sɛ young people a yɛhwɛ yɛ no, um, wankasa nyɛ self medication. Don't go to Afomase or drug store first, ɛhɔ no yɛmma adura na wokɔ hɔ kɔtɔ, bɛn nkɔ hɔ nkɔtɔ aduro. But is there any restrictions with this pharmacy thing? Like yeah. when you go out there, even yeah, there para, is. you need to go with. There so is. what's happening in there Ghana? There is, but sometimes try be na eh, baby ato sin kakra. Pharmacy, pharmacy kura de nka pharmacy so hɔ. Ah, ono nim no no ni we ni mm-hmm. adeɛ. Aha, but drugstores ni deɛ, ɛno ɛnyɛ pharmacies na tete hɔ nom. So these are the issues. So ho a, enti nka minim obi a ɔkɔɔ pharmacy a wɔmaa no test sɛ ɔnkɔyɛ ansa wɔama no aduro, which was fantastic. Ɔba na pharmacy no atwerɛ test sɛ ɔnkɔyɛ. Sometimes ebinom yɛ saa, but ebinom nso nyɛ no saa. So ho, ahaa, nti ɛsɛ regulation ade nyinaa kɔ so yie. Na yɛn nyinaa nim, mo ɔvi health ayi biara nim sɛ, health person biara nim sɛ, yɛwɔ problem with antibiotics dzi, a ɛyɛ agyensɛm. Ɛnyɛ Ghana nko ara, Africa baabiara. So ho, a. Aunty Makubi absistance Maame Grace ɛyɛ kɔ so paa yɛde duru no ma wɔnyɛ adwuma biom because ɛmoa no de ka hu dada. Ayɛ te sɛ sleeping aid. Ahaa nti mɛsrɛ sɛ obiara nyɛ very careful because obiara pɛ sɛ onya onya ahotɔ nipa no a ɔkɔ no sɛ ɔhwɛ doctor pɛ sɛ ɔhwɛ ɔpɛ sɛ ɔhotɔ nti watwerɛ dɔm no sɛ anyɛ adwuma a which waa na wadi kan akɔ saa. But but looking at Africans you will feel we don't have trust in hospital. ɛyɛ few te sɛ ayɛ a get out of hand ansa na yɛakɔ hɔ why why do we have that kind of mindset. I think sɛ ebi a sometimes ɔn sɛ ɛɛm um, wakɔdi life so ebi kura bɛkɔ no ebi a treatment bi ɔnoma ebi a ɔfi sɛ ha ɛbɛ handle no ebi kura obi anya past experience nurse bi nankasa yi ebi fi si ahwɛ ne yie nti ɛyɛ na ɛni na afɔ mo saa adwene no aha nti ɛɛ I think sɛ but ɔn sɛ normally no health case abɛ expensive paa eti obi ɔn so ofi sɛ ɔkɔ no Kɔyɛ lab, kɔyɛ wei fa ha ne ade no, nti ɔpɛ shortcut. This because biribiara mo se lab, biribi ayɛ te sɛ mo ahyɛ da bi, woanya aba nko ara deɛ lab no wobɛyɛ ne yɛ agye wo sika. Ɔhu sɛ doctors are not magicians, wate aseɛ, yɛntumi nhu, nti yɛfrɛ ade bi differential diagnostics, sɛ woka sɛ infection na ɛyɛ wo anaasɛ nsuo na ɛgu wo a, ɛwɔ sɛ meyɛ test bɛyɛ three or four, ɛbi koraa scan, na menhu where it is coming from, mentumi nkɔyɛ baako pɛ. Kyerɛ sɛ without machine monim hwee. Ɔhu sɛ to be sure sɛ, tie o, wonte sɛ me sɛ yɛhyɛ aseɛ ka sɛ aduro nom yɛ adeɛ a ɛyɛ hu paa, you don't just take medication so to me for me to be sure sɛ duro yɛ sɛ yɛde ma wo na ebetumi aboa no ɛwɔ sɛ lab no confirm me. the level of uh, the damages no. saa na ɛteɛ ɛwɔ sɛ yɛ confirm me na yɛhu where to handle it from ebi kura ɛkɛnɛ mu biara what do we do nti sɛ wokɔ no mu adura sɛ nyɛ ho yareɛ a doctor no wahaw nti ɛsɛ ɔyɛ sure na ohu deɛ ɛyɛ sɛ ɔde ma wo nti lab ne deɛ yɛntumi du away the lab mm-hmm. aha saa na ɛteɛ you were a doctor in Ghana Looking at our eh, mo se yɛyɛ poor, nti wo dɛ let's look at our situation or our condition na yɛnhwɛ the youth no especially okay yɛnhwɛ the youth no especially if you should be given any opportunity to meet the president of Ghana and opportunity is given to you to um, um, ask for something that will help especially the youth in the medical system Sɛ if there should be a restructure bi a ɛnkɔ so wɔ medical system no mu concerning sex from twelve, seesei mpo wɔse nine foɔ koraa wɔnhye so nti wode ma memfa nkɔ seven hɔ, from seven to nineteen a, ɛdɛn na anka wobɛpɛ sɛ aban no bɛhyehyɛ agu medical system no mu a sɛ yɛntumi nstɔpe wɔn from having the sex koraa a, wɔn bɛtumi ayɛ biribi anaa set up bi a they can enter there and wɔn ayɛ open ne yɛ treat wɔn ne adeɛ because I feel sɛ obiara ntumi ne ne maame nka Oh yeah yeah sɛ yeah. ma because kuro mu a akɔ have sex a na akɔ ka kyerɛ wɔn maame sɛ afa ɛbɛyɛ asɛm nti what what would you tell the president of your country Ghana sɛ opportunity wei na wayɛ ɔmo nyɛ sei nka five things you will say they should put together in the hospitals. There should be more um, public health education sɛ deɛ yɛ yi ɛwɔ sɛ deɛ yɛ kɔ so mɔɔ paa na afei yɛnya centers a ɔho ɔn sɛ sɛ wɔn yɛ adeɛ wɔ chip compound baabi a na wɔn facility wɔn wɔn ne nneɛma ɛtumi yɛ nneɛma bebree ɛwɔ sɛ yɛnya baabi a ɛwɔ most hospitals in fact ɛwɔ hɔ deɛ but nyɛ baabi a na ɛwɔ a yɛbɛma wɔn akadeɛ a wɔbɛtumi de ayɛ easy testing na afei ɛbɛnya restrictions on antimicrobial bi a resistance na ɛkɔ so no ɔne nnuro use na ɛsɛ yɛ yɛ more strict on it so that's aha sɛ deɛ na ɛka sɛ pharmacist ne drug store mo ne adeɛ to be ansa na nipa na ɛbɛma no no na wɔnim ade kora a ɛha no there should be more regulations there afei public health education no should be more ɔn sɛ school bi ananka yɛsi bi wɔ hɔ that's wonim sɛ Adɛn nti na yɛwɔ HIV Commission nko ara na yɛnni adan infectious no nso ho ayi? Nti ɛsɛ sɛ yɛbue mu. Because wɔn nni HIV but syphilis ɛha no adwene, gonorrhea ɛha no adwene, yɛteetee no. Na ɛno nso yɛ common. Common. Nti sɛdeɛ nka yɛn ani kɔ HIV so no, ɛwɔ sɛ yɛtumi nya centres for infectious conditions a wɔn nso bɛkɔ sɛdeɛ ɔyɛ hyɛ aseɛ ka no, schools, education, yɛde picture no rekyerɛ wo sɛ obi anya yare no sei na ɛyɛ no, yɛrekyerɛ, educate wo. Nti ɔkɔ ho koraa at least to prick the mind. Nti I think sɛ education kɔ so more a,